Hello.
Hello.
Irnexxilkom tinaqdu magħna bħalissa kważi l-10 nofs u l-event beda. Nistennew minuta oħra ħalli nkunu ċerti li kulħadd jidħol Sissa Sissa qed naraw illi diġà daħlu iktar minn 50 ruħ u mill-kummenti di darba fuq it-Teams page qed nara illi sissa ħadd m'għandu problemi. Ok, ħa niċċekkja daqsxejn il-paġna tat-Teams iva, jidher li all right. Tajjeb. Mela. La xaw nofs nasib nista' nibdew. Ijo.
Mela, hello, jiena Desiree Falzon. Jiena Victor Falzon. U aħna nkun ċerta li qed taraw li nixtieq. Li qed taraw. Ok. Ehm, u aħna Għalliema fuq Dinja Waħda, il-Programm tal-BirdLife u d-Direttorat. Mela, intom, min intom? Intom għalliema u l-istudenti tagħhom u hawn xi ġenituri wkoll qed isegwu magħna. Il-suġġett tal-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-passa tal-għasafar. Dil-ġimgħa se nitkellmu fuq Dil-ġimgħa se nitkellmu fuq id-dakra u fuq id-dakkara. Issa naraw x'in huma daw, dak li bl-Ingliż jgħidulhom pollinators u pollination. Naraw x'in hi, ħaġa importanti ħafna illi bis-saħħa tagħha in-natura, il-magna tan-natura eh, tkun tista' taħdem tajjeb. Mingħajra jispiċċaw ħafna affarijiet, imma nidħlu fid-dettalji tagħha aktar il-qudiem.
Inti semmejt ta' bl-Ingliż. Mela, l-ewwel nett ħa nirringrazzjawkom tal-konkorrenza ta' meta saqsejniekom sekonda ħa nsaqsikom ħalli nara fiċ-chat intom x'tarawna għaliex dan kif għednilkom il-ġimgħa l-oħra hija xi ħaġa ġdida għalina. Ħa nara intom x'tarawna. Okay. Mhm, kellna ħafna konkorrenza minnkom, kellna ħafna feedback sabiħ, grazzi tal-kummenti u tal-inkoraġġiment. Dan hija ħaġa ħaġa ġdida kif kif naf li għal ħafna minnkom ukoll dan li tikkomunika b'dan mod online. U waħda mill waħda mill-mistoqsijiet li għamilna konna saqsejna tippreferux del programm bil-Malti jew nkellgħux bl-Ingliż. U sidda li kellna tweġibiet kemm fuq naħa u kemm fuq oħra. Eh, minn sa li talabna aħjar tkun bl-Ingliż ta' titles bil-Malti jew vice versa. Ara deċidejna li biex inkunu biex l-aħjar l-aħjar mod huwa li nagħmlu żewġ verżjonijiet nagħmlu programm bil-Malti u programm bl-Ingliż. Id-differenza hija tal-Malti jibda fl-għaxra u nofs u ftit wara li jispiċċa tal-Malti, jiġifieri qisu għal xi wara xi ftit, jiġifieri għal xi ħdax u nofs, ikun hemm il-verżjoni bl-Ingliż tal-istess programm. U b'hekk naħseb inkunu kkuntentajna lil kulħadd bl-aħjar mod. X'min irid jisma' verżjoni jew oħra jagħżel hu għall-kumdità tagħkom. Mela, jiena qed niċċekkja l-kummenti biex nara aħniex nidhru u x'kollox teknoloġikament issettjajna l-affarijiet sew. 75 ta'
Tajjeb, mela għaddew tliet minuti, suppost bid-delay hawnhekk intom qegħdin tarawna live bħalissa u tisimgħuna. Kemm titfgħu kumment xi ħadd biex naraw intom x'taraw U tisimgħu sew. All right, ok. Ok. All right, qed tarana.
Ok. All right, ok. Hemm min qed jgħid li mhux qed jara ċ-chat, le suppost iċ-chat le. Ok, se ngħidilkom fuq iċ-chat. Eh, Iċ-chat bħalissa jiena qed narah. Tajjeb. Ok, mela. Rebeħ li bħal ta' tinġiġ. Le, eżatt. Mm. Iċċet aħna aħna biss naraw sa kemm nippubblikaw. Tajjeb, ok, mela nistgħu nibdew is-suġġett tal-lum kif għalilkom eh, Viktor, grazzi tal-konkorrenza, għaliex hekk inkunu nafu x'suġġetti tippreferu, kif morna, u grazzi tal-inkoraġġiment, kif tafu kellna diffikultajiet tekniċi l-ġimgħa l-oħra.
Dil-ġimgħa. Għalhekk dal-ħafna checking. Eżatt.
Fl-aħħar mill-aħħar niddependu mit-teknoloġija mm. eh, u mill-espertiż tagħna li dejjem qed tiżdied. Mela, ehm, sewwa, mela, ħanibda nixxeri ħataraw daqsxejn blank ħa nixxerja daqsxejn l-iskrin sadattant. Okay. That's what I did not want to hear. Okay, it's there, it's up.

Suppost bħalissa qed taraw l-iscreen tagħna u fuq dan l-iscreen għandna logħba żgħira għalikom biex nibdew biha. Kif sa twieġbu? Mela din taħdem hekk għaliex qed qed tgħidulna illi il iċ-chat m'intomx tarawh. Peress li dan huwa live event jaħdem daqsxejn differenti mill-laqgħat tas-soltu tal-Microsoft Teams. Microsoft Live Event jaħdem billi għax ikun hemm mijiet ta' nies hawnhekk qegħdin xi 360 membru ta' dan it-tim. Kieku kulħadd jipprova jiċċattja fl-istess ħin titlef il-kontroll. Mela hawnhekk il-kontroll qiegħed għandna. Jien qed nara l-mistoqsijiet u nista' nippubblikhom. Mela, sa nagħmluha din. Mela, ħa ngħidilkom x'sa tagħmlu. Sa tħarsu lejn dak l-iskrin. Victor, għidilhom x'sa jagħmlu. Mela qabel ma nibdew is-suġġett tal-lum, għandna usu speċi ta' logħba żgħira ħafna, iswa għandna mystery picture, qed jaraw għal Qed jgħidulna li mhux qed jaraw, ħankun ċerta, all right, ok, ok, stenna le le għax għaddi ma screen ma xxerjajtx. Ok. Issa ġejja l-iskrin, ok. Mela, suppost qed taraw issa l-iskrin. All right. Mhm. Nispera li Okay. qegħdin taraw. Issa tellajna l-iskrin, all right. Aha, Daw l-affarijiet tekniċi li għad irridu nidraw tiwna ċans. kif ħafna xi verin mhux qed jogħġobni għax Iva. netwerk daqsxejn. Eħe, anyway, hawnhekk hawn stampa, sintendi stampa minn natura, ma hija stampa minn parti żejra tan-natura. Ma tajniex is-suġġett kollu għax l-iskop ta' din il-logħba hija li intom tippruvaw taqtgħu x'inhu dan l-oġġett. Għal xi wħud minnkom forsi jindunaw jarfuh mill-ewwel x'inhu din il-ħaġa, ehm, oħrajn forsi jsibuha daqsxejn iktar eh, diffiċli sakemm jaqtgħu. Aħna sentukom minuta biex toqgħodu tarsu daqsxejn lejha u U tistgħu eh, jekk eh, kif eh, kif tħossu li għandkom tweġiba tistgħu tibdew tibbatu fuq il-question and answer tipprova tagħtu tipprova taqtaw x'inhu. Ok, mbagħad aħna fl-aħħar tal-programm lejn l-aħħar tal-presentation ngħidulkom x'in sintendi x'kien l-oġġett. U kif mortu wara kollox? U kif mortu kien xem minn qata? Kien xem minn qata minn qata l-ewwel. Kien xem xi tweġibiet interessanti. Tajjeb. Ok, mela ftaħan tikom ftit iktar ħin. Nanna kella portmoni bħalu dak l-oġġett. Għagħet ħafna jisom zimbeċi. Vera, vera, dik dik fakkret, dik

Mela tistaqsuna fej għandkom twieġbu intom tħawwadkom daqsxejn il-fatt li m'intomx taraw iċ-chat. Jien qed nara t-tweġibiet tagħkom kollha, ibqgħu ibagħtu issa nippublikhom. Waqt li nippreżentaw il-feature inkun qed nippubblika l-mistoqsijiet u mbagħad ngħidilkom kif mortu. Okay, għidulna qed nistenna t-tweġibiet għal x'taħsbu li hu dal-oġġett misterjuż. Iva.
Minuta. Ok, jidru li daħlin xi diġa xi tweġibiet, pero għalissa ħalli nieqfu ħalli F'dil parti intom jekk tridu tkomplu ttajpjaw twieġbu f'idejkom. Ħalli nibdew il-presentation tal-lum li hija fuq il- fuq il- kif għedna fuq id-dakra u fuq id-dakkara. Mela, din l-istampa qed naraw li tidher naħla sejra fuq fjura u naraw x'għandu x'jaqsam dan kollu mas-suġġett. Ok, mela, l ewwel netta hawnhekk għandna nibdew din il-ħaġa li donna m'għandix taqsam. Ehm, hawnhekk għandna pakket, stampa ta' pakket b'kaxxa tal-kartun. Ehm, fuq hemm il-kelma siri, ġifieri jidher li xi pakket ta' ċereali ta' 500 grams. Ehm, dan ma ġew li huwa rekla, ok, biex xi ħadd jixtri dan il-prodott. Issa, Hawnhekk għandna reklam ieħor tal-istess prodott. Ma din id-darba hemm different, hemm differenza fuq kif qed narawh. Ok, ġol kaxxa l-istess affarijiet hemm eh, ċereali tal-breakfast. Però li kieku kellkom taraw daw iż-żewġ reklami, daw iż-żewġ kaxxi, mhux żewġ pakketti, anke f'supermarket, tara wieħed kif inhu dak tax-xellug u l-ieħor kif inhu tal-lemin. Li ma taħsbu li li tagħżlu kieku. X'taħseb des inti, inti li għalli ma wieħed tmur, ara ġo fih l-istess affarijiet hemm u tnejn tal-500 grams. Ma jiena mhux ta' ġo fih nara jien nara barra jien żgur żgur żgur nagħżel tal-lemin. Hm, taf li anka jien għal dik immur kieku l-oħra issa ngħid hemm xemm, hemm dik xemm. Ehm, mentri tal-lemin, hemm xi ħaġa li ġibdit li ħafna aktar l-attenzjoni laqtit li għajnejja u aktar qed indum inħares lejha. U x'taħsbu li r-raġuni għalfejn immur għal dak il-prodott Għidlek, jiena għal-kuluri. Eh, il-kuluri, mux dak il-naħla li għanqat t-tawa l wara. Eh, imma dik ma tkunx fil-pakket. Eh, forse ħarġet fil-pakket, right. Ekku, il-kuluri, il-kuluri, aħna il-bnedmin naraw ħafna kulur, u iktar ma jkun hemm kuluri differenti, iktar ma tara kuluri jajtu, kuluri bright, iktar jiġduna l-attenzjoni. U sintendi min jagħmel riklami għal prodotti biex ibigħ iktar ma jdaħħal kulur fir-riklam iktar se jiġbed iktar se jiġbed l-attenzjoni. Ok? Fin-natura fin-natura din tiġri wkoll. Kif nafu fin-natura hemm ħafna kuluri wkoll, hemm annimali ta' kuluri differenti, kut u insetti kuluri differenti u reptiles u hekk. Imma x'inhuma jagħmlu daw it-tnejn, daw il-pjanti, da mhux kuluri qed nara x'għandhom f'idejhom. Mm, mm, mm, fil-pjanti wkoll, fil-pjanti wkoll hemm il-pjanti wkoll jużaw il-kuluri, issa naraw kif però u għaliex. Hawnhekk hawn stampa kartun fil-fatt għax ehm, ma tantx qatt ma rajt bħala dil ħaġa jien qed nara żewġ pjanti, qed naraw żewġ pjanti ehm, mixin bis-saqajn u bl-idejn u bl-għajnejn u l-ħal qed jitbissmu xulxin u għandhom bieqja f'idejhom skutella u fiha hemm ehm, isu b'turrun trab isfar, dak li u fuq miktub il-kelma pollen. Issa pollen huwa trab li l-pjanti jagħmluh dar trab u l-importanti dar trab jintuża biex issir iż-żerrija. Però biex tkun żerrija b'saħħitha xi jrid jiġi deż.
Anka stampa turini il-pollen irid tgħaddi minn pjanta l-oħra. Sewwa qed nara? So qed nifhem? Hmm. Pol inti tgħaddi ma eh. tistax tibqa' il-pjanta. Dik il-pjanta tal-lemin ara tax-xelluk tisa' mhijiex għalej tal-lemin, tal-lemin qed tgħid tilha trid mill-polin tiegħi l-oħra sejra tija tagħha. Issa fin-natura Għattrajni għad il-ħagġa, għattrajna pjanti sejrin għan xulxin, jgħatu l-polin li xulxin. Pjanti ma jistawx jimxu? Ma jistawx jimxux, għalix, għax il-pjanti imwaħlin mal-art, anzi għandhom l-eruq jorbtuhom sew mal-art biex ma jmorrux minn post għal ieħor. Però xorta jagħmlu l-pollen u xorta dal-pollen iridu jagħtuh lil pjanti oħra għax inkella iż-żerriegħa ma ssirx b'saħħitha. Allora għandhom problema biex il-pollen jasal minn siġra għall-oħra, speċjalment jekk ikunu l-bot minn xulxin, irridu jaħsbu f'xi mod kif ħa jwasslu dan il-pollen lil xulxin mingħajr ma huma stess jiċċaqilqu u biex jagħmlu hekk iridu jdaħħlu. Lil xi ħadd ieħor. Lil xi ħadd ieħor.
Issa xi ħadd ieħor min se jkun? Naħseb irid ikun xi ħadd li jista' jiċċaqlaq minn post għal ieħor u minħabba li pollen ikun hemm ħafna ħafna ħafna ħafna pollen da jridu ħafna ħafna ħafna min jaqdihom, ok? U eh, hemm xi annimal li jidħlu f'din il- Iva. kategorija. Eh, eh. Iva. Eh, Il-pjanti jafu eżatt min jista' jagħmililhom din. Min huma?
L-insetti. L-insetti hawn miljuni, hija vera qed jonqsu ħasra minħabba ħafna pestiċidi imma dak forsi jkun suġġett. Dak forsi jkun suġġett ieħor. Sewwa, l-insetti huma il- L-insetti huma l-annimali illi l-pjanti jużaw, skużawni ta' xed li daqsxejn mobile ma. Mela, il però il-pjanti kif jużaw l-insetti u kif se jħajru l-insetti jiġi jqogħdu jġorrulhom il-pollen l-awwel hemm. L-insetti mhumiex skjavi, l-insetti għandhom il-ħajja tagħhom, jibdu jieklu, jibdu jrabbu ż-żgħar tagħhom. Allura l-pjanta trid tagħmel xi ħaġa biex tħajjar l-insetti jiġu u jieħdu jagħmlu la dil-biċċa xogħol billi joħdu l-pollen minn minn post għal ieħor. Allura Tiftakru qabel semmejna r-reklam taċ-ċereali? U għedna li. Tiftakru li għedna li għażilna il-kaxxa tal-lemin minħabba li hija bil-kulur? Il-pjanti jużaw l-istess trikk. Jużaw l-istess trikk biex iħajru l-insetti biex iħajru l-insetti jiġu fuqhom u jużaw kuluri il-pjanti, ha, jużaw kuluri, jużaw, jużaw il-fjuri jew. Ara ġiġna, u dawn huma ftit ħafna mill-fjuri li nistgħu naraw għaw Malta, daw kollha pjanti Maltin u f'Malta għandna mijiet u mijiet differenti. U jien naħseb li tista' tarhom mill-bogħod għax hemm fjuri minnhom żgħar, imma jekk tarhom fost għalqa ħadra, mill-ewwel sa tiġbidlek għajnek. Immaġina din il-fjura pereżempju. U hawn għandna nsett tara l-lendja fuq din il-fjura. U l-lenda fuq din il-fjura l ewwel ġibdu ġibdita ġibdu il-kulur tal-fjura biex jippoġġi fuq din il-fjura issa ħalli Il-pjanta forsi ttih il-pollen. Issa l-pollen kif se il-pjanta se tagħti l-pollen lil dan l-insett u ġġegħlu jmur fuq pja u jieħ jieħdilha l-pollen fuq pjanta oħra. Eh, nzerta li l-pollen huwa tajjeb. Il-pollen huwa ikel tajjeb u l-insetti jikluh il-pollen. Imma allura sintendi jpoġġu fuq il-fjura biex jieklu dan il-pollen biex jiekluh huma u anke jitimgħuh liż-żgħar tagħhom mhux hekk. Lill-frieħ tagħhom huma u jikbru anke n-naħal jagħmlu hekk, ħafna insetti jagħmlu hekk. Imma l-pjanta ma tridx li tagħti l-pollen kollu lill-annimal. Biex jieklu?
Biex jieklu għax hi għandha bżonn l-insett biex iwassalulha minn fjura l oħra hux hekk? Żgur, żgur.
Jekk l-insett jinżel fuq il-pjanta u jiklilha l-pollen kollu, Eh, il-pjanta mhux se tieħu xejn lura hu. Imma l-pjanta għandha trikk.
Mm, għandha trikk ieħor. Kif qed naraw hawnhekk.
Eh, kif qed naraw f'dik din il-riflett din il-fjura, dak it-trap abjad li qed taraw dak huwa kollu polin illi ħareġ mill-fjura u anka weħel magħha għaliex għax il-polin eh, apparti li huwa żejr ħafna u ħafif ħafna għax huwa trap, imma jwaħħal ħafna wkoll. Mela l-polin iwaħħal huwa żejr u ħafif. U l-insetti, kif qed taraw f'dan ritratt fuq il-lemin hawnhekk ta' din in-naħla, ara x'antenni għandha, l-insetti huma ħafna minnhom huma sufin. Mela x'taħsbu li jiġri jekk għandek dak it-trab iwaħħal u għandek insett sufi li ħa jpoġġi fuq il-fjura? Sintendi il-pollen Qtajtux hekk, inti x'taħseb biss x'jiġri? Naħseb jeħel mas-suf jien, jekk iwaħħal u għanqusu fin, iweħel il-ħwa jeħel ngħid. Hekk wara x'ġara hawnhekk.
Hawnhekk għandna naħla li daħlet l-endjat fuq din il-fjura biex tidħol ġo fiha biex titlilha l-polin, biex toħdilha l-polin għax kif edna huwa ekel tajjeb għalihom u sustanzjuż. Imma apparti barra milli kielet ħafna mill-polin, ħafna polin ieħor mill-istess fjura weħlilha Weħħlilha ma' daharha u mal-ġwienaħ dan l-insett suppost iswed, imma tant għandu pollen imwaħħal miegħu illi nofsu sar isfar anke l-ġwienaħ sarulu sofor, dan jgħidulu bomblu iswed huwa tip ta' naħla kbira. Ok, u mbagħad li jiġri dik in-naħla tmur fuq fuq fjura oħra, hawnhekk għandna tip ta' naħla oħra differenti minn dik li qrajna qabel imma L-istess qed tarawha qed tarawha midfuna ġo fjura u u għandha ħafna pollen madara u anke saqajha ppakkjati. Minħabba li qed tħokk man-nofs tal-fjura, naħseb jien ftit minnu dak il-pollen ħa jinżel fuq il-fjura, allura l-pjanta qdiet, inqdiet. Qisha ttrikkjat hu l-annimal. U fil-fatt in-naħla, l-insett, lanqas ikun jaf li qed jagħmel das-servizz lill-pjanta. In-naħla li interessha li niżlet biex tiekol u tiffanga fil-pollen. Mhm. Issa għanek għanna kif kif isu jiġri għanna isu stampa kif eh, tiġri din għanna fjura għanna fjura eh, blu għonek nizla naħla fuqa kif taraw naħla għanda għanda ħafna isu tikki sofor maħħa naħseb tajtu sewa dak huwa polin illi muħal ma saqajja u madara u ma zaqqa illi ġabet in-naħla minn fjura oħra u ħallendja fuq din il-fjura biex tiekol U kif qed taraw, qed taraw dak it-trab ftit minnu qiegħed jaqa' minn fuq l-insett u qed jaqa' fuq il-fjura. Il-naħla ttir, titlaq, tkun ħadet xi ftit mill-pollen ta' dil-fjura stess, imma l-importanti li ħalliet warajha l-pollen li ġabet minn pjanta minn pjanta oħra. U dik, guys, dik hija dik li ngħidulha d-dakra, bl-Ingliż ngħidulha pollination, jiġifieri l-pollen li jkun mar minn fjura għal oħra, minn pjanta għal oħra. Trid iżżid xi ħaġa? Le, fil-fatt hawnhekk għandna biċċa filmat tagħha din. Ħa nara li jirnexxieli hawnhekk nuri l-filmat. Iva, hawn hi. Mhm. Tara, badna, badna n-naħla in action. Naħla qeda fuq fjura tal-ferla di. Ara ara dak il-polin ma saqajha. Dik għandha bwiet, taf li għandha bwiet. Hekk jgħidulhom bwiet dak, hekk jgħidulhom. Hawnhekk is-slow motion taraw taraw saqajha qed tippakjhom iktar biex żgur tieħu magħha ħalli titmażżar. Imma bla ma taf qed tieħu ħafna polin ukoll ma saqajha u mażaqqa. Hawnhekk hawn min qed isaqsina x'inhu polin bil-Malti. Bil-Malti polin hawn ħafna drabi ngħidulu polin. Imma hawn min jgħidlu trab tad-dakra jew trab dakkar. U polin kif tispellija kieku bil-Malti? Jiena kieku nispellija pe u le jiena kif tinħass.
Tajjeb. Bil-Malti.
Għandna ħafna kliem li nagħmlu hekk vera. Mela hawnhekk eh, qed ikompli qisu dak l-animation li kellna qabel mill-fjura meta taraw li għandha l-polin fuqha dik li ħalliet in-naħla li ġiet iżżura. Issa mbagħad li jiġri
il-polin jinżel il-polin jinżel ġol qalba tal-fjura. Il-fjura issa once li għandha l-polin l-polin ġi fuqha il-fjura m'għandix bżonn tagħmel iktar reklam. Allura dak il-kuluri sbieħ li kellha jiġifieri l-petali, ftit ftit jibdew jitbielu, jibdew jaqgħu kif qed tagħmel din il-petali ta' hawnhekk. Ok, ma qed taraw ukoll il-parti t'isfel, il-parti ta' taħt il-petali, dik il-parti ehm, isa platt, isa turtiera, qed tibda tintefaħ u qed tibda tintefaħ għax fiha qiegħda ssir Iż-żerriegħa. Żerriegħa. Ok, u dak kien l-iskop kollu tal-pjanta li toqgħod iġib l-insetti. Mhux biex titmaħħom il-pollen, jew mhux biex eh, aħna eh, narawhom sbieħ il-fjuri, l-idea kollha tal-pjanti u l-fjuri hija biex iħajru l-insetti jiġu iwasslu l pollen il-pollen minn pjanta għall-oħra. Hawnhekk qed naraw ehm, Farfet, darba u għanset ieħor li huwa eh, dakkar, ġifiri huwa pollinator ieħor. U dal-farfet qed jagħmel xi ħaġa, qed dana mhux polin qed jieħu hawnhekk. Il-friefed għandhom ħalqhom vera stramp għandhom il-sienu dak huwa l-sienu ħireġ qisu stro minn ħalqu. Ok, qed idaħlu ġol qalba tal-fjura għax il-fjura, il-pjanti għandhom trikk ieħor biex iħajru, biex iġennu l-insetti jillandjaw fuqhom, mhux biss għandhom il-pollen imma għandhom dak li jgħidulu n-nektar. In-nektar hija tkun qatra ħelwa ħafna, qatra ilma mħallta biz-zokkor tipproduċih il-pjanta stess li l-insetti mhux iħobbuh, jiġġennu għalih. Kultant tara ħafna insetti fuq l-istess fjura jiġġennu għal nektar, skont kemm tkun tagħmel nektar dik il-fjura. Dan li l-farfett propju qed jagħmel din il-ħaġa l-hekk iqiegħed bil-sienu ġol-qalba tal-fjura u mnalla għandu l-sienu twil għax kieku naħseb aqas iwassal il-sienu hemm ġew ġo dik il-fjura qisha trumbett, trumbetta. Ara oħra hawnhekk.
Hawnhekk għandna ritratt qed jurina l-istess ħaġa. Dan huwa farfett ara dak li l-sid dak iqisu wire isu ħajta isu spaga ħirġa minn ħalqu Mela minn rasu dak huwa lsienu qed inteffes ġo dik il-fjura tas-satar donnu dan u qed itella qed jixrob qed jieħu drink qed jieħu drink ta' nektar. U bħalli kieku ma kienx biżżejjed dawn iż-żewġ tricks, il-pjanti għandhom trick oħra. Umm.
Sniff sniff, yum yum. Il-pjanti minbarra li għandhom dak il-kulur biex jiġbdu, għandhom trick ieħor kif qed tgħidilna Des, għandhom għandhom ir-riħa, qed jużaw il qed jużaw il is-sens tax-xamm biex l-insetti iktar jindunaw bihom u jsibuhom u bis-saħħa t'hekk xi fjuri anke bil-lejl jiġbdu l-insetti lejhom, bil-lejl l-insetti mhux se jaraw il-fjuri, imma r-riħa tiġbidhom xorta. Hawnhekk qed naraw ta' parsi żunżana u r-riħa ħierġa minn dik il-fjura biex issib il-fjura biex tmur fuqha ħalli wkoll toħdilha n-nektar jew toħdilha l-pollen. Dejjem huwa reklami li l-pjanti jagħmlu biex jġennu l-insetti jiġu fuqhom. Issa inti għedtilna li se nitkellmu fuq id-dakra u d-Dakkara. Allura għidilna daqsxejn fuq id-Dakkara. Issa dakkara min huma dakkara aħna għedna li huma insetti. Għal-inqas Malta dakkara tista' tgħid kollha insetti huma mela volja f'pajjiżi oħra kultant anke frifet il-lejl ikunu dakkara u anke annimali oħrajn. Hawn Malta nistgħu niffokaw fuq l-insetti. Il-biċċa l-kbira tad-dakkara u Malta huma mir-razza tan-naħal. Ok, in-naħal kif tafu huma kulħadd jaf bin-naħla tal-għasel pereżempju, ma għandna ħafna ħafna tipi ta' naħal differenti, għadna lanqas nafu kemm għandna tipi differenti ta' naħal. Ħal biċċa kbira minnhom in-naħal huma sufin u huma kollha jħobbu n-nektar kollha, jħobbu l-pollen biċċa kbira u jillandjaw fuq il-fjuri kif qed tagħmel din biex jieħdu ikla u jieħdu xarba u fl-istess ħin iwasslu l-pollen minn pjanta għall-oħra. Xi ħadd saqsiena imma jista' jkun minħabba d-delay, xi ħadd saqsiena imma għaliex huwa importanti li ssir id-dakra biex issir iż-żerriegħa. Probabbli diġà ħadt it-tweġiba mis-slides ta' qabel. Eħe, għax il-pollen
biex iż-żerriegħa tkun b'saħħitha, importanti li l-pollen il-trab tad-dakra, is-siġra jew pjanta tgħaddih lil pjanta oħra jkun hemm taħlita, jkun hemm taħlita ta' pollen. Għax jekk tuża s-siġra tuża l-pollen tagħha stess biex tagħmel żerriegħa tagħha stess, jekk is-siġra jkollha xi mard, iż-żerriegħa tagħha jafu jkunu mhux b'saħħithom. Ara iktar ma jkun hemm taħlit, din issibha fin-natura kollha. Iktar ma jkun hemm taħlit ta' pollen, iktar iż-żerriegħa hemm ċans li tkun b'saħħitha. Ok, dara fin-nofs għandna ritratt ta' naħla oħra, Kif taraw hija sufija wkoll imma din hija sewda u l-oħra fuq il-lemin hija waħda min-naħa l-favurit tiegħi hija l-bomblu dik li bl-Ingliż jgħidulha bumble bee ara kemm hi ħelwa sufija bil-patata bajda wkoll ara. Għandha iswed, isfar u abjad, okej, u qiegħda u tixrob hemm bl-addoċċ minn ġo dik il-fjura u bla ma taf qed tagħmel pjaċir lill-pjanta Għax qed toħdilha dak it-trab tant. Allura dawn huma d-dakkara? Le, mhux in-naħal biss huwa dakkara, imma sintendi hemm mbagħad annimali, hemm insetti oħrajn, daw pereżempju, dawn huma ehm, żewġ ħanfusiet mir-razza tal-ħanfus hija grupp kbir ta' insetti wkoll ehm, daw jgħidu l-busuf u naħseb tindunaw mill-ewwel jekk tħarsu xejn mill-viċin, tindunaw għalfejn jgħidu l-busu faxija insett sufi ħafna, daru jleq iva veru imma minn taħt żaqqu u saqajh ikunu sufin ħafna u dawn jiġġennu wkoll għall-fjuri, jiġġennu għall-pollen ukoll u ħafna drabi tarhom ġol-qalba tal-fjuri jixxalaw b'dak l-ikel tajjeb. Dawn biss jew ħanfus?
Le, le, hemm ħafna ħanfus ieħor, hemm ħafna tipi, ħanfus huma l-iktar l-iktar grupp kbir ta' annimali fid-dinja. Huma żgħar ħafna minnhom bħala kwantità u ħafna hawnhekk qed taraw ehm, ħanfus ta' kuluri differenti wkoll, nutajtu li naħal ħafna drabi jkun fuq l-iswed fuq il-kannella, ħanfus m'hemmx m'hemmx dak il-kontroll. Il-ħanfus għandek il-kuluri kollha tad-dinja tista' timmaġa minnhom ħodor metallika u minnhom ħomor u suwed u però biċċa kbira minnhom xi daqsxejn ta' suf, ehm, xi daqsxejn ta' bristles, daqsxejn ta' isu xaru hekk ikollhom. U biex saħħat hekk il-pjanta tkun qiegħda tinqeda. Qed ninnota wkoll li jleqqu daqsxejn il-ħanfus, mentri l-naħal ma kienx ileqq. Eħe, ħafna minnu. Biex tarafhom ta' għax mhux. Għax il-qoxra, il-qoxra ta' daru, eħe, ħafna minnu ħanfus ikun ileqq għax il-qoxra tkun iebsa, allura tkun tleqq. Allura dak huma d-dakkara? Le, hawn dakkara oħrajn. Hawnhekk għandna pereżempju kuġin, daw kuġini tan-naħal jgħidulhom żnażan. Soltu żnaza ma tantx ikunu sufin, ikunu iktar mislutin, ikunu iktar ehm, slim hekk, su għamlu xi dieta. Ehm, però ej għandha figer għandha wejs tara. Eh, eh, ok, din hija żunżana qiegħda fuq fjura wkoll tal-ferla. Ehm, u hemm ħafna żnażan però li huma wkoll li huma wkoll sufin ukoll. allura il-pjanta qiegħda tinqeda wkoll. Għaw zunzana hawnhekk fuq fl-istess fjura qiegħda biżi hawn tiekol u tieħu l-nektar u l-pollen u fuq il-lemin hemm zunzana li qiegħda tistri. Isma' meta nsemmu żnażan u naħal ħafna nies joqogħdu jibżgħu minħabba dik ix-xewka m'għandniex għalfejn noqogħdu nibżgħu minnhom. Iż-żnażan fil-biċċa kbira huma annimali li ma jinteressawhomx ma jinteressahom fil-fatt l-ebda annimal ma jinteressaħ fina daqshekk. Eh, huma meta narahom barra fil-kampanja ma jkunx qegħdin hemm qed jistennewna noħorru biex tuna x-xewka. Qegħdin hemm għax eh, they're minding their own business. Dan għandhom li qed ifittxu li kien, għandhom probabbli l-bejta, qed irabbu żżar jew qed jibnu l-bejta u ehm, anzi aħna ma nix infixkluhom jekk noqogħdu narawhom u ma nersqux forsi mniħirna magħhom eżatt. u ma noqgħodux inxejrulhom jew nrewħulhom jew ngarawlhom jew nċaqalqulhom il-fjuri, huma lanqas biss jindunaw li aħna qegħdin hemm. Jgħaddu minn madwarna qisna aħna ġebla għalihom, ma jinteressahomx. Jekk imbagħad tintendi toqgħod tittanthom u mbagħad se jippruvaw ikollhom daqsxejn self defense. Imma ġeneralment in-naħal mhux se jgħodu jittantawna lanqas iż-żnaża, għal volja għandhom xewka. Issa għandna grupp ieħor li n-nies dejjem jaħsbu ħażin fihom. Mhm.

qiegħed fuq fjura tal-tfiefa u kif taraw ukoll għandu l-sienu qiegħed ġol fjura. Frifa taw ħafna tipi differenti, dal-istess farfett ukoll, u kif taraw l sienu qiegħed dak l-istrodik mhux siequ eh, qiegħed imdeffes ġol fjura tal- aha, ġol fjura tal-xorbet. Ok, kemm hawn ismijiet sbieħ, u fuq il-lemin hemm dak li ngħidulu l-farfett tal-bużbiet jew tal-fejġel. Allura fejn hu fejn hu l-insin? Da, dera ma xed juża l-sin, u bħalissa l-ewwel qed mal-lendjax fuq fjura ma jqed fuq il-qalb il-wera hemmhekk. U ġifieri l-sin hu li meta ma jġix bżonn, meta ma jkunx qed jużah, meta ma jkunx qed jixrob, l-sin jżomm ir-rumblat.
X'kumdità. Isu house pipe hekk ir-rumblat.
Isu strom għandu bżonna li. Portable. Tintendi friefet għandna M'għandniex ħafna ħafna differenti, anzi dar dari kienu iktar komuni llum qed isiru daqsxejn iktar skarsi. Ok, ma għandna forsi mal-20 razza ta' farfett. Malta 20 speċi, dak kemm tara kemm sbieħ, x'kuluri sbieħ. Issa din għad tidher li hija naħla, ma mhijiex tax jekk ninnota għandha in-naħal ikollu dawk l-antenni u din isa m'għandhiex jew l-antenni tagħha bilkemm jidhru. Ok, dina li s-soltu jitħlu ġo djar, joqdu jdejquna, joqdu joqdu jdejqu jenżluna fuq l-ikel, qed nitkellmu fuq id-dubbien. Ok? Aħna meta nismaw id-dubbien dejjem nimmaġinaw dejjem id-dubbiena dik li toqgħod tiffittana u tinżlilna fuq l-ikel, imma fil-fatt dubbien hawn ħafna u l-biċċa kbira kbira kbira kbira ta' dubbien jieklu u jixorbu mill-fjuri. U ma dakkara wkoll kif taraw hawnhekk dawn ma kollha dubbien għal hemm xi waħda li tidher qisha żunżana hemm għandha l-isfar u l-iswed ara. Ara tinnotaw illi m'għandhomx antenni twal għand l-antenni tagħhom qosra ħafna dubin bil-kemm tarhom u xar u xpar għajnejn. Għajnejn, jien minn hemm narafhom għax hmm. għajnejn kbar ħafna. Eh, eh, L-ewwel ħaġa li nara fil Kważi rashom magħmula minn għajnejn nara li tawn fuq. Ara tisfel, tisfel tal-lemin, tisfel tal-lemin. Esagerazzjoni.
Għajnejn biss.
Però għandhom ukoll għarom tinnota li huma sufin ukoll ara ritratt tan-nofs tidher sew kemm sufija hmm. u tidher anke għandha l-polin ma saqajja, ara ma wiċċa u hemm, mm, mm. dak il-polin ħareġ. Dak il-sina li niżel. Il-sina dak il-sina niżel ġol fjura jilaq u jixilaq. Bħal tates mela. Mm.
Mela, ehm, il-ġimgħa l-oħra tkellimna għal min kien magħna dwar il-passa tal-asafar u semmejna illi l-insetti issibhom fir-rebbiegħa u għalhekk l-għasafar ikollhom ipassu, ikollhom ipassu fejn it-temp qiegħed rebbiegħa. Allura issa nista' nifhmu għaliex għaliex meta jkun hemm il-fjuri jkun hemm l-insetti. Mhm. Għax il-fjuri qed jużaw it-triks biex jiġdu l-insetti. Sewa, mela għalhekk eh, meta hemm il-fjuri jkun hemm l-insetti u fejn hemm l-insetti jkun hemm il-fjuri ġeneralment. Rajt hemm xi pjanti tant huma tant huma tant żviluppawha tajba din il din il-ġibda, din ir-rabta li għandhom għal insetti li għandhom preferenzi, ċerti pjanti jippreferu insetti minn oħrajn. Ok, taraw per eżempju din jgħidula fidloqhom din pjanta, u taraw għandha dak il-qishom snien bojod madwar in-nofs tal-fjura. Dak għajjet biex meta naħla tillendja fuq il-fjura, il-fjura ħafna drabi tkun bil rasha l-isfel għalhekk il in-naħla taf li jekk tmissilha dik il-qisha ħaġa bajda u ċċaqlaqhiha titla' fuqha, il-fjura issa tinfetaħ il-parti tan-nofs u n-naħla ssib il-qatra tal tal tan-nektar li ħafna insetti oħra ma mhux kapaċi jagħmluha imma n-naħla taf tagħmilha. Ok, hawnhekk qed naraw ukoll il il-bon blu l-iswed qiegħed jipprova jidħol ġo fjura ta' dil-fjura pereżempju hija daqsxejn goffa dil-fjura, dina biex il-fjura tinfetaħ irid tkun insett daqsxejn kbir biex jiftaħha, jekk tinżel naħla normali jew dubbiena jew farfett mhux se jiftaħha dil-fjura biex jidħol għan-nektar, imma din il-bon blu iswed huwa tqil biżżejjed biex dik il-parti bajda tal-fjura meta jillandja fuqha tinfetaħ, il-bon blu jidħol ġewwa ara kif qiegħed hawnhekk, u huwa wħiereġ jieħu jieħu ruxmata polin. Ruxmata polin madaru kif qed naraw f'dal-filma.
Hawnhekk qed naraw in-naħla tirriversja l barra u bilfors daret in-nies mal-parti ta' fuq tal-fjura, dik maħduma eżatt biex żgur in-naħla tieħu l-pollen li għandha ma' dak li tqisu kappell, dik papoċċi. Okay? Imma hemm xi pjanti mingħalija ma jużawx l-insetti, hux hekk, Rick? Eħe, da ħafna żmien ilu li qabel ma l-pjanti jitgħallmu jużaw l-insetti bħala sefturi tagħhom, il-pollen li xorta kienu jridu jxerrduh kien jużaw ir-riħ. Biex din l-istampa qed turina siġra u l-pollen tagħha ħiereġ u qed itir mar-riħ, imma ara kemm trid biex forsi dak il-pollen jillandja fuq siġra oħra, ara kemm il-pjanta trid tipproduċi pollen, kemm trid tipproduċi minnu dak it-trab u dak kollu enerġija u sustanzi mill-pjanta sakemm sabu dis-sistema tal-insetti. Illum il-ġurnata għad hemm pjanti li jużaw ir-riħ biex ixerrdu l-pollen tagħhom. Kif taraw hawnhekk hawn tliet Hawn tliet ehm, speċi differenti, hemm żewġ eh, speċi ta' ħaxix, u fuq l-lemin hemm il-siġra ta' żnuber. Tinnutaw li d-darba il-fjuri naqsin minn xi ħaġa, naqsin mill-kulur, u vera. Għax d-darba m'hemm bżonn il-pjanta tagħmel reklam biex tiġbed insetti, għax daw il-pjanti jużaw ir-riħ biex ixerdu l-pollen, m'għandhom sa jqgħod jagħmlu reklam u jagħmlu nektar biex iġibu l-insetti jħajru l-insetti jew fwieħa biex iħajru l-insetti jiġu jżuruhom. Mela, sadattant daħlu xi mistoqsijiet interessanti ħafna, ma tantx għandna ħin xi nwiġbuhom għax għandna l-aħħar ċajta, eh, x'ismu speċi ta' sfida, ċaħġa daqxej loba zejra, u najdulkom il-rizultati tal-ritrat misterjuż. Imma minn hawn minn hemm san wiġbuhom il-mistoqsijiet li battunna bħal tal-ġelat u tal-kaktus, publikajtom daw il-mistoqsijiet. Mela, hawnhekk qed naraw li qed naraw in-nies li kienu involuti fiha din il-feature, hemm min talabna biex intellgħu dan il-feature hawnhekk se jkun hawn ir-recording u se nibagħtu r-recording. Kien hemm min ma rnexxilux jidħol imma d-diffikultajiet tekniċi ma nistgħux nagħmluhom waqt il-preżentazzjoni qegħdin tnejn min-nies bħalissa m'aħniex crew tekniku u mbagħad naraw id-diffikultajiet iktar tard. Mela, ir-riżultat ta' din is-slide. Kien hemm ħafna tweġibiet tajbin jew? Kien hemm ħafna tweġibiet tajbin. Naħseb ħafna minnkom indunajtu li dina kull ma hija parti minn kamaleonti. Mela li hija l-parti ta' parti minn zaqqu tidher biċċa minn siequ wkoll. Mela l-ewwel waħda li tatna t-tweġiba tajba kważi mill-ewwel daħlet di, nispera qed ngħid ismek tajjeb, Jael Bohajar, J-A-E-L. Jael Bohajar, l-ewwel waħda li tatna. Kien hemm ħafna li ndunaw li Kamaleonti, kien hemm min semmilna n-nemla żgħira. Ndunaw biha wkoll. Iva, iva, iva. Nemla qed hemmhekk ara. Kien hemm saqsaw x'nofs ta' fjura, fekruna, serb, indunaw li rettilu. Il-portmoni ta' nanna.
Dak il-bisbont. Jekk hux kaktus u ġilda, kien hemm induna li ġilda, ġifier biċċa kbira ndunajtu x'tib ta' namalu. Ġilda tiegħi meta baqgħet iħoss il-bar. Ekku fil-fatt.
Mela, għal ġimgħa d-dieħla għandna isa kompetizzjoni żgħira għalikom, logħba oħra, Hawnhekk għandna ritratt ta' dak kar illi il-busuf li rajna l-ewwel li qed qiegħed ġo fjura. Ma kif qiegħed ma qiegħed mgħannaq mal-fjura qisu ara ara toħodielu. U qisu qed jgħid xi ħaġa, qisu li kellu qed jgħid xi ħaġa. Il-mistoqsija tagħna hija din, kieku kien qed jgħid xi ħaġa, x'taħsbu li jkun qed jgħid? Din m'hemmx tweġiba tajba jew ħażina, kulħadd juża l-immaġinazzjoni tiegħu, x'taħsbu li jkun qiegħed qed jgħid kieku biex tiġi biex timlew dik l-ispeech bubble? All right, għandu.
Ġimgħa d-dieħla nagħmlu. Iva, eżatt. Inġibu xi ftit mit-tweġibiet. Eżatt. U ngħidilkom x'kienet it-tweġiba favorita tagħna jekk ikun hemm waħda u ngħidilkom għaliex li waħda jew iktar minn waħda. Ehm, u mela ħanal u minn hawn ftit ieħor, intukom ftit ċans tħarsu lej ritratt, all right? Ehm, dwar diffikultajiet tekniċi minn xi skola, insortjawhom dil-ġimgħa Ok, hawnhekk għandkom l-email tagħna fuq ix tibgħatulna t-tweġibiet. Il-captions, mela jew it-teacher tiġbor il-captions u tibgħathomlna jew tibgħatu dirett, din hija waħda għal birdlifemalta dot org. Ok, x'taħsbu li qed tgħid dik il-ħanfusa? Ok, ħa niċċekkja, all right, mela sa nispiċċaw hawnhekk. Ok, u. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. u grazzi minn għandi wkoll. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla bil-Malti, nofsi oħra sa tibda il-feature bl-Ingliż, din hija waħda live bl-Ingliż.
Ciao!
Bye bye!